Ndi khou livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tsho wana nḓila i mangadzaho ine sele dza shumisana ngayo u itela u ḓitsireledza kha mutsiko wa oxidative, mawanwa ane a shandula nḓila ine vhathu vha pfesesa ngayo vhulwadze ha swigiri. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Dzhenele ya Science yo dzumbulula maitele maswa o topolwaho vhukati ha zwipiḓa zwivhili zwa ndeme zwa sele, mitochondria na peroxisomes, zwine zwa thusa u langa mutsiko wa nga ngomu na u tshinyadzwa. Zwi tshee zwo ralo, mitochondria ndi dza ndeme kha u bveledza maanḓa ane a ṱoḓea uri sele dzi kone u shuma. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Toronto. Vhorasaintsi vho tumbula mulambo we wa vha u tshi wanala vhubvaḓuvha ha Antarctica miṅwaha ya milioni ya fumalo yo fhelaho, vho shumisa thekhinoḽodzhi ya tshizwino u dzumbulula vhupo ho dzumbamaho. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Durham University yo anḓadzwa kha dzhenali ya Nature Geoscience. Muṱhannga wa a ḓo vhonala a tshi khou gwa vhiḓa ḽa khaladzi awe mavhiḓani a dopeni Shanzha kha ḽa Ngelele u ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Tswanḓo matshelo. Muhumbulelwa, Thabelo Ḽidzebe wa miṅwaha ya furaru, o wanala a tshi khou gwelula vhiḓa a sumbedzisa uri u khou ṱoḓa u panga maluvha. Zwa zwino muhumbulelwa u khou vhoniwa mulandu wa u tshinyadza vhiḓa zwi siho mulayoni, violation of grave. Tshifhingani tsho fhiraho musi khothe i tshi dzhena, mulandu wo fhedzisela u tshi khou pfukiselwa phanḓa kha ḽa fumiṱhanu Fulwana gidi mbili fu mbili ṱhanu nga ṅwambo wa uri vha vhulamukanyi vha khou sumbedza uri muhumbulelwa u kha ḓi vha fhasi ha madokotela. Zwo ralo, muhumbulelwa u kha ḓi vha tshiṱokisini. Vha tshiimiswa tsha Vhembe Concern Group Vho Richard Mukhaninga vho sumbedzisa uri vha ḓo bvela phanḓa na u tikedza muṱa matshelo khothe. Mugudisi wa u khwaṱhisa muvhili na mutakalo wavhuḓi Thabang Mabata a bvaho ha Mashamba o thoma na mbekanyamaitele ya u thusa vhathu u fhaṱa mivhili na mitakalo ya vhuḓi zwi tshi ḓa kha sia ḽa mutakalo uri u vhona uri vhathu vhanzhi vha vha vha na malwadze o fhambanaho lune u khwaṱhisa muvhili zwi thusa uri malwadze a songo endelela sa vhulwadze ha swigiri na malwadze a u tou pfhukela u tou bva kha lutsinga lwa muṱa. Mabata uri o dovha hafhu u sedzesa nga maanḓa nḓila ine mbekanyamaitele ya ḓo thusa ngayo u thusa u fhungudza mutsiko wa muhumbulo, zwine zwa vhonala hu khaedu kha vhathu vhanzhi. Nga tshifhinga tsha musi a tshi khou amba, o ṱahisa zwi tevhelaho. Ri tshi ya kha mafhungo a uri exercise zwi thusa hani kha kha kha kha ku kha mental health, so kha mental health ri vha ri khou sedza nga mafhungo uri in most cases ra vha ri khou amba nga mental health. ri vha ri khou amba nga mateo nga mafhungo uri ri khou tea u vha ri khou reducer stress na dzi depression so musi ni tshi khou exercise um hu na hu na hu na hormone ine ya vhidzwa upfhi endorphin endorphin i a kona u releasiwa during the exercise and then ine ya vha uri ndi mini eh, eh, it's mostly known as the feel good hormone the feel good hormone i ya ita uri you feel good about yourself and then zwine zwa vha uri mini ndi vha zwino hafho nga hetsho tshifhinga zwi amba uri um vha ri khou improve eh, mental health nga nḓila eneyo a khou guma ngorali mafhungo fhano kha belran news muthetshelesi kha vha ḓibvela phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana kha spotify x twitter tiktok na kha youtube kana u ri founela kha 083 861 2263 maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho ndaa vhuanga ni a zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belrand brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshisatamende tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino 083